Diatu kita begulai enggau tapang bekumbai. Ya tapi peninga nang amat diatu kita begulai enggau aku pengeluar program tapang bekumbai. Au nyadi ke sekali tu aku mai kita ninga intro dulu peninga. Intro cerita baru ti deka datai. Cerita baru tu sambung cerita guru nuang kaki nancang ati. Iya nya cherita ti diberi nama Emperaja Mata. Au nang bakal selama peninga aku sigi intro dulu. Enti aku ka ngelua ke cerita baru. Au tau meh cerita ke nganti. Tau ke sambung cerita gerunung kaki nancang ati. Laban na panjai agi dia cerita gerunung. Nya alai aku ngeluarka intro tu dulu. Au sebedau nya pedinga aku minta kita ke empai nekan butang subscribe tauka langan. Nya ditekan dulu mai butang nya pedinga. Butang mirah ke ba baruh video tu. Enti agi mirah nya reti empai ditekan. Anang irau nekan nya pedinga. Laban nekan subscribe tauka langan. Nadai bebayar. Ngapi a mega tekan meh luching. Ngambi ke kita anak tingal enti aku bisi nganjung cerita ba channel tu. Ngambi ke bisi pemberitahuan datai ba telefon kita enti aku bisi nganjung utai ba channel tapang bekumbai. Ya ke penting amat peninga aku minta kita ngambi kena skip iklan ke bisi pansun. Laban iklan tu ukai datai ari aku. Ukai aku ke ngaga iklan. Iklan tu meh ari sida YouTube. Enti ulih anang meh skip iya. Ketanda kita nyukung aku, ketanda kita nyukung channel Bansa Iban, channel Tapang Bekumbai. Au aram, sama-sama kita ninga intro. Cerita Emperaja Mata. Enda. Anang balat nginga utai ke udah enggau pengidup kitai mesti dikemansangka enggau umas menya nginga utai ke udah nyadi. Engka tau nang sigi udah atur Petara. Pia deh ku indai enggau ara bejaku ngajar anak iya empu ngambika enda kelalu ngingatka utai ke udah nyadi. Irau amat deh indai enggau ara meda pendiau anak iya baka nya. Ditagang pindah suba keran udu endo ara ka pindah. Nya mai agi jauh ari mengkang meda orang ti meruan ngasuh ati iya pedis. Au nama mengasuh Igat bangka jampat amat berubah. Sampai sanggup mindah ari ruang bilik iya empu. Sampai sanggup ninggal ka perindah iya empu. Bala menyadi serta enggau ara empu ditinggal ke iya. Suba baka nama ngasi ke endo ara. Lebih ari spot iya empu, tu nyau jadi ga igat enggau nita. Ketegal mabuk diri ruah ke nita uban, udah nya begulai seduai ke tinduh. Kenu ke nita maya sida ke baum, igat ke nama ke diri ngagai iya lalu nyarik andu ara. Maya nya igat semina ngau ka aja, jaku nita nya. Au nama merachun ti diberi nita ngagai igat. Sampai Igat sanggup ninggal kenu ara. Kala mega nita ngemai Igat pulai ngagai bilik iya empu, tang meh nya ditagang indai Igat. Laban ko indai Igat, Nadai sapa ulih nganti penuduk enu ara, enti enda enu ara empu. Nyentuk ke pintu bangkeng pan dikunchi indai Igat, nadai sapa ulih tama kia enti ukai enda enu ara. Pia mega lada dibagi ungkup iya ngagai anu ara. Udah disain bala iya satu heka, enti nyual lada rega iya dipulai ngagai anu ara. Nadai sapa nemu. Anu ara pun enda nemu. Semina apai nguinai anu ara aja ke nemu. Duit uchu aku pia dikuinai Igan. Tengah nyadi seduai nyeminai enda diungkup. Lebu-lebu aku ngasi ke endu. Lebih ari anak ku empu. Pia ku indai Gad. Laban iya amat sayau ke endu Ara, iya mega enda nyangka Igat jampat amat berubah ati. Laban indai Igat mega nemu endu Ara ke diatu. Benung Riban. Au ni ina meriu tudah nita. Meda duit rega lada indai Igan. Ni ina bebendar iya ngeluit ara. Awek ka angkat ari bilik nya. Sepusin pan ita enda diberei indai Igan. Kasih deh enggau ara. Ditinggal ke igat baka nya. Iga ge iga nadai berunding sekali. Iga ge iga nadai ati sinu meda deh. Nama enda meh penemu dikena nitang ulih aki igat. Enti ngelama tau iga tu meh chukup iya mentas enggau endu ara. Pia mega iga tu enda kala asa sekali iya ka ninggal ka apai indai iya empu. Tang ke sekali tu. Iga sanggup agi ninggal ka apai indai iya empu sereta ninggal ke ruang bilik iya. Tu meh cerita Emperaja Mata. Cerita ke nganti cerita gerunung kaki nanchang ati. Ngarap ka kita sama bela nganti. Cerita Emperaja Mata Au ya peninga semua nya meh naka intro cerita Emperaja Mata. Cerita tu meh ke nganti cerita gerunung kaki nancang ati udah tu peninga. Laban cerita gerunung kaki udah ka datai ba pengujung. Kira dua tiga tusun dah agi abih meh cerita gerunung kaki nanchang ati. Au sama sama meh kita nganti cerita tu peninga. Ngarap ka kita nitih ka aku mega ba cerita tu ila. Ngarap ka kita semampai enggau tapang bekumbai. Enda mudah leju ninga ka aku ke kuchah tu. Au cerita emperaja mata. Deka datai sepengudah. Cerita gerunung kaki nanchang ati tu abis.